Тӳрӗ эфирта ҫӗнӗ хыпарсен чӑвашла кӑларӑмӗ студире Алена Алексеева сывлӑх сунатӑп сире. Пирӗн паянхи кӑларӑмра. Билетсене кам хаклатнӑ? Транспортпа ҫӳренӗшӗн тӳлесси апрельте малтанхи пекех юлнӑ, хӑшӗ-пӗри вара сас-хурана ӗненсе улталаннӑ. Классемпе коридорсенче, картишӗнче те вун-вун тӗслӗ чечек ешерет. Ҫӗрпӳ районӗнчи Абагасси шкулӗнче вӗрентекенсемпе ачасем илеме хӑйсен аллипе тӑваҫҫӗ. Красноармейскинчи маҫтӑр-клуба ҫӳрекенсем тем ӑсталама та маҫтӑр. Хӑй вӑхӑтӗнче тухтӑрта, учительте тата ытти ҫӗрте ӗҫленӗ пенсионерсем халӗ те пушӑ вӑхӑтра ахаль лараймаҫҫӗ. Обществӑлла транспортра билет хакӗсем улшӑнмаҫҫӗ. Хальлӗхе апрель уйӑхӗ пирки ҫеҫ ҫапла калама пулать. Ҫакна тарифсен патшалӑх службинче ҫирӗплетрӗҫ. Иртнӗ уйӑхра хӑш-пӗр массӑллӑ информаци хатӗрӗсенче апрелӗн пӗрремӗшӗнчен ҫул укҫи хакланасси ҫинчен пӗлтернӗччӗ. Шупашкарта пурӑнакансенчен чылайӑшӗ хулара ҫӳренӗшӗн вун виҫӗ тенкӗ, тӗп хуларан Ҫӗнӗ Шупашкара вун ҫичӗ тенкӗ тӳлеме хатӗрленсе тӑнӑ. Хӑш-пӗр маршрут водителӗсем ҫакӑнпа усӑ курса услам тума та ӗлкӗрнӗ. Вырсарникун апрелӗн пӗрремӗшӗнче пассажирсене обществӑлла транспортпа ҫӳренӗшӗн ҫӗнӗ виҫепе тӳлеттерни ҫинчен интернетра чылай ҫӑхав вырнаҫтарнӑ. Ҫынсене турттаракансем ҫавӑн пек хӑтланса саккуна пӑснӑ. Республика Правительстви йышӑнӑвӗсӗр тата тарифсен патшалӑх служби хутшӑнмасӑр обществӑлла транспортпа ҫӳренӗшӗн хаксене ӳстерме никамӑн та ирӗк ҫук. Чи пӗлтерӗшли, ҫынсен пурнӑҫӗ. Ҫакна тӗпе хурса республикӑри чрезвычайлӑ лару-тӑру министерствин ӗҫченӗсем Хӑрушсӑрлӑх троллейбусӗ ятлӑ акци йӗркеленӗ. Апрельтен тӗп хула урамӗсемпе куҫа тӳрех курӑнакан транспорта асӑрхама пулать.
Ҫак троллейбус аякранах курӑнать, ун ҫине мӗн те пулин сиксе тухсан тӳрех шӑнкӑравламалли 01 тата ҫӗрвунникӗ кӗске телефон номерӗсене ҫырса хунӑ. Вӗсене ҫӑмӑллӑнах астуса юлма пулать. Ҫапла майпа ҫӑлавҫӑсем инкек пулнӑ ҫӗре хӑвӑртрах ҫитсе ҫынсене пулӑшу кӳме пултарӗҫ. Пурнӑҫра темле те инкек-синкек тухса тухма пултарать. Ҫавӑнпа та пулӑшас терӗмӗр. Мӗншӗн тесессӗн пирӗн граждансем ҫак МЧС службин телефонне пурин те пӗлмелле. Пурне те ҫак номер кирлӗ пулма пултарать. МЧСниксем ятарласа чукун ҫул вокзалӗнчен пуҫласа университет патне ҫӳрекен тӑваттӑмӗш маршрутлӑ троллейбуса суйласа илнӗ. Унпа хулана курма килнисем тата ҫамрӑксем ытларах ҫӳреҫҫӗ. Теп урамсем тӑрӑх хӑрушсӑрлӑх троллейбусӗ ҫулталӑкӗпех ҫӳрӗ. Тӑваттӑмӗш маршрут пӗтӗм хула тӑршшипех ҫӳрет. Ҫавӑнпа та ку троллейбуса чылай халӑх курать, ҫынсем кураҫҫӗ. Ҫавӑнпа та ҫак номерне аса асра тытма вӗсене лайӑхрах пулать, паллах. Пуриншӗн те ҫын пурнӑҫӗ унтан хакли тӗнчере ним те ҫук ҫын пурнӑҫӗнчен. Ҫынсен куҫне курӑнать ҫак ӳкерчӗкӗн. И тӳрех курӑнать. Ҫавӑнпа та асра тытма ҫӑмӑлрах пулать. Хӑйне евӗрлӗ транспорта асӑрхакансем хӑрушсӑрлӑх йӗркисене пӑхӑнасса тата ҫак акци пурне те сыхӑ пулма пулӑшасса шанаҫҫӗ йӗркелӳҫӗсем. Чӑваш Ен кӑларӑм валли Алена Кириллова, Павел Редков.
Чӑваш Енри пӗчӗк тата вӑтам бизнесри лару-тӑру мӗнлерех? Ку тытӑмра миҫе ҫын ӗҫлет? Кун пирки паян Чӑваш Татра калаҫрӗҫ. Предприятисемпе уйрӑм бизнесменсен пӗтӗмӗшле сӑнавӗн малтанхи кӑтартӑвӗсем паллӑ. Пӗчӗк тата вӑтам бизнеса Раҫҫейре пӗрремӗш хут ҫакнашкал тӗплӗ тишкернӗ. Чӑваш Енре пин ҫын пуҫне вӑтӑр икӗ предприниматель шутланать. Ку ҫӗршывра чи пысӑк кӑтартусенчен пӗри. Пӗчӗк тата вӑтам предприятисен тупӑшӗ ҫӗр вӑтӑр миллиард тенкӗ ытла. Вӑтӑрсакӑр миллиард ҫурӑ тенкӗ уйрӑм предпринимательсем ӗҫлесе илнӗ. Бизнеса аталантарма чаракан сӑлтавсем тесе налуксем пысӑккине, укҫа-тенкӗ ҫитменнине палӑртнӑ. Ырӑ енӗ патшалӑх ытларах пулӑшма пуҫлани. Кӑҫал республикӑра ҫак тӗллевпе тӑватҫӑраллӑ миллион тенкӗ уйӑрмалла. Тӗп вырӑнта производствӑна ӗҫлетсе пыракан предприятисене, хӑйсен ӗҫне пуҫарас текенсене пулӑшасси. Нумай районта бизнес-инкубаторсем ӗҫлеҫҫӗ, ҫывӑх вӑхӑтра вӗсене Элӗк, Сӗнтӗрвӑрри, Патӑрьел районӗсенче уҫма палӑртнӑ.
Пӗчӗк тата вӑтам бизнес пирӗн Чӑваш Енче ҫултан ҫул нумайланса пырать. Ҫав вӑхӑтрах маларах ӗҫлеме пуҫланисем темшӗн ӗҫе кайманшӑн-ши хупӑнса пыраҫҫӗ. Ытларах суту-илӳпе ӗҫлеҫҫӗ, транспорт строительство енӗпе Ҫав вӑхӑтрах нумай аренда парас еккӗпе.
Кӑларӑма малалла тӑсатпӑр. Классемпе коридорсенче, картишӗнче те вун-вун тӗслӗ чечек ешерет. Ҫӗрпӳ районӗнчи Апакассинчи шкулӗнче чӑн-чӑн ҫутмах тейӗн. Икӗ ҫул каялла вӑл чи тирпейлӗ те илемлӗ ял хула республика конкурсӗнчи номинацире пӗрремӗш вырӑн йышӑннӑ. Паллах, кунта учительсемпе ачасен тӳпи пысӑк, тет шкул директорӗ Ганна Андреева. Хӗлле те, ҫулла та вӗсем ӗҫсӗр лармаҫҫӗ. Кашни класах чечексем илем кӳреҫҫӗ. Сӑмах май, шкулта чи хӑтлӑ кабинета палӑртас тӗллевпе ятарлӑ конкурс ирттереҫҫӗ. Картишӗнче вара ҫулсерен вӑтӑр ытла тӗрлӗ тӗслӗ чечек ӳсен-тӑран ешерет. Каччисене учительсемпе ачасем хӑйсемех ӳстереҫҫӗ. Кӑҫал шкул пахчине мӗнле илем кӳрессине шутласа хунӑ та ӗнтӗ. Ҫӗнӗ ҫул хыҫҫӑнах ӗҫе пуҫӑнтӑмӑр, теҫҫӗ кунта. Ҫавӑн пекех Апакассисем чечек каччисене районти организацисемпе предприятисене парнелеҫҫӗ, Ҫӗрпӳ урамӗсене илемлетмелӗх те юлать.
Покити пысӑк. Ӗҫ тесе шухӑшлатпӑр эпир. Шухӑшлатпӑр пирӗн коллектив ӗҫӗ кӑҫал та ытти ҫултисенчен начарах пулмасть пуль тетпӗр мӗншӗн тесессӗн кашни класс, кашни учитель, кашни пирӗн шкулта ӗҫлекен ҫын харпӑр хӑй умне тӗллев лартать. Мӗнле те пулсассӑн хӑйӗн ӗҫӗпе ҫут ҫанталӑка илем кӳрекен пулӑмсене лайӑхрах туса ирттерес тесе шухӑшлать. Ытларах пирӗн пахчара сальви. Вӑл пирӗн пӗтӗмӗшле шкул мӑнаҫлӑхне, истори мӑнаҫлӑхне кӑтартакан сорт шутланать. Сальви, чечек сорчӗ. Унсӑр пуҫне унпа юнашарах ҫавӑн пек ҫут ҫанталӑк илемне, ҫут ҫанталӑк Тасалӑхне тесе шухӑшлатпӑр. Мир пурнӑҫа кӑтартакан шурӑ петуни, ҫавӑн пек чечексем нумай лартса ӳстеретпӗр.
Паллӑ ӑсчахӑн пурнӑҫӗ Валерий Северянин художнике картинӑсем ӳкерме хавхалантарнӑ. Ҫак ярӑмри ӗҫсемпе халӗ Ульянов ячӗллӗ Чӑваш патшалӑх университечӗн тӗп корпусӗнче уҫӑлнӑ ятарлӑ куравра паллашма пулать. Халиччен пӗр художник та ҫавӑн чухлӗ ӗҫе Никита Бичурина халалламан. Ҫак тема вара питӗ илӗртӳллӗ, тесе шутлать Валерий Северянин ӳнерҫӗ. Пӗтӗмпех ӑсчаха халалланӑ пӗр кӗнекерен пуҫланнӑ. Бичурин пурнӑҫӗ питӗ интереслӗ. Ӑсчах нумай ҫӗре ҫитсе курнӑ, чылай ҫӗнӗлӗх уҫнӑ. Малтанах пӗр ӳкерчӗк ҫуралнӑ, ун хыҫҫӑн ыттисем. Паянхи кун ҫак ярӑмра вунӑ ӗҫ. Валерий Северянин кунпа кӑна лӑпланасшӑн мар. Ак ҫак картинӑра, сӑмахран, ашшӗпе амӑшӗ ҫамрӑк Никитина, Никитӑна, инҫе ҫула ӑсатаҫҫӗ, Хусанти тӗн семинарине вӗренме кайнӑ чухне вӑл сакӑр ҫулта пулнӑ. Картинӑсем ҫинче бичурин Китайра, ту ҫинче, пушхирте, Ваала мутравӗ ҫинче пулнӑ тапхӑрсене сӑнласа панӑ. Ӑсчахӑн сӑн-питне ӳкерме те кӑсӑк пулнӑ ӳнерҫӗ. Ҫак ярӑмпа ӗҫленӗ тапхӑрта ӑсчах пурнӑҫӗ ҫинчен ҫӗннине нумай пӗлнӗ вӑл. Халӗ лавккара темӗн тӗрлӗ ҫипуҫ тетте парне сутаҫҫӗ. Чылай япалана хамӑр алӑпа та ӑсталама пулать. Вӗсем сентре ҫинчисенчен илемлӗрех те пулма пултараҫҫӗ. Пахалӑхӗ пирки каламалли те ҫук. Хамӑр хӑй аллипе ӑсталанӑ теттене никам та наркӑмӑшлӑ сӑрӑпа сӑрлас ҫук. Красноармейскинчи маҫтӑр клуба ҫӳрекенсем авалхи тӳре-эрешрен пуҫласа хальхи модӑри шарфсем-таран хатӗрлеҫҫӗ. Мӑя ҫыхса ҫӳремелли япалана вӗсем темиҫе кун мар, пӗр сехете яхӑн ҫыхаҫҫӗ. Маҫтӑрсемпе пирӗн пултарулӑх ушкӑнӗ паллашрӗ. Эрнесерен маҫтӑр клуба ал ӗҫ ӑстисем пухӑнаҫҫӗ. Вӗсем пурте тивӗҫлӗ канура. Хӑй вӑхӑтӗнче тухтӑрта, учительте, бухгалтерта, патшалӑх службинче тӑрӑшнӑскерсем пушӑ вӑхӑта ахаль ирттереймеҫҫӗ. Ҫак клуба хаваспах ҫӳреҫҫӗ. Кунта хӗрарӑмсем тӗрлӗ ҫипуҫ, кофтӑсемпе тутӑрсем ҫыхаҫҫӗ. Шарф пур хӗрарӑма та илем кӳрет. Унсӑр пуҫне ӑна кирек хӑш ҫанталӑкра та ҫыхма пулать. Ҫакӑнта пухӑнакан хӗрарӑмсем ҫакнашкал шарфа пӗр сехете яхӑн е вӑтӑр хӗрӗх-пилӗк минутра ҫыхаҫҫӗ. Ӑна валли ҫип нумай та кирлӗ мар, пӗр ҫӑмха ҫителӗклӗ. Ҫиппи хӑю евӗрлӗ, унпа шарф ҫыхма уйрӑмах меллӗ, ункӑ хыҫҫӑн ункӑ тунӑҫемӗн вӑрӑмланса пырать. Ку шарфа ӗнтӗ эпӗ Шупашкара кайсассӑн ҫынсем магазинта ҫакӑн пек ҫип илнӗ те, тесма илнӗ те. Мӗн япала ку тесе интересленсе пӑхрӑм. Вара ун хыҫҫӑн питӗ хӑвӑрт вӗренме пулать ӑна терӗҫ. Халь ал ӗҫ тунӑ май вӗренме пулать пуль тесе чӑнахах та шухӑшларӑм. Шупашкартан ӳсе килтӗм те пӗтӗм интерес. Пала, ҫак шарфа ҫыхма пуҫласа карӑм. Питӗ хӑвӑрт чӑнах ахта питӗ хӑвӑрт пулать. Хам пӗлнӗ япалана халь ҫынсене вӗрентес терӗм. Халь пурте питӗ нумай ҫын пин ялта ҫак шарфпала ҫӳреҫҫӗ. Сутакан сутуҫӑсем те исе килсе сутаҫҫӗ, халӑх питӗ нумай пӗлет уже. Ал ӗҫне пӗлни ҫемье бюджечӗшӗн те аван. Пӗр ҫӑмха ҫип ҫӗр-хӗрӗх ҫӗр алӑ тенкӗ тӑрать. Лавкка-пасарта унтан ҫыхнӑ шарфа виҫ ҫӗр алӑпа сутаҫҫӗ. Маҫтӑрсем хӗрсемпе мӑнукӗсене, кинӗсене тата ытти тӑванӗсене пурне те шав ҫыхса парнеленӗ. Пурте кӑмӑлласа йышӑнаҫҫӗ, теҫҫӗ хӗрарӑмсем. Ӑстасем тем тума та пӗлеҫҫӗ, интернетпа усӑ курса тӗрлӗ тете-сувенир тавраш ӑсталаҫҫӗ. Мункун валли чӑмарта ҫавӑн пек хурса пӑтарик тума лайӑх ҫынсене. Парнелеме. Парнелеме, да. Ку пӗрре кӑна-и?
Пока пӗрре ҫыхать, ну нумай ҫыхап эп, но кунта просто пӗрре анчах кӑтартма илсе килтӗм хӗрарӑмсене. Вӑхӑт нумай та кирлӗ ман Нумай мар, вӑл пӗр пӗр ҫур сехетре пулать теҫҫӗ, нумай мар. Шаллисене чихат, тутӑрсене чихат, чӑвашла та тӗрлеп, бисерпа та тӗрлеп. Ҫавӑн пек кукласем те тӑваппӑр. Кунайсӑр тунай? Хам тунӑ, хам тӑваппӑр, хам тӑваппӑр ҫавӑн пек. Тоже интернетран илеппӗр те схемӑсене, и ҫавӑн пек япаласем тӑваппӑр. Ҫыхма кирек кам та вӗренме пултарать, анчах пуҫланӑ ӗҫе вӗҫне ҫитерме кашнинех чӑтӑмлӑх ҫитмест. Тӳрлессинче те ҫавах. Клуба ҫӳрекенсем ятарлӑ литературӑпа усӑ курса авалхи чӑваш тӗррине пир ҫине куҫараҫҫӗ. Ку ансат ӗҫ мар. Кашни ӗреше тӗрӗс тумалла. Ахаль ларас темен, вӑхӑта сай ярас темен мӗн те пулин аллисем ҫырана ӗҫленӗ. Ку тӗрӗсене чӑваш тӗррипе ӗҫ пӑрахсассӑн ӗнтӗ пилӗк ҫул каялла интересленсе кайрӑм. Мана питӗ килӗшрӗ вӑл, эп ӑна питӗ юратса тӑватӑп. Ачасене ӗнтӗ хамӑн хыҫҫӑн мӗн те пулин асӑнмалӑх, юлтӑр тесе тӑрӑшсах ӗҫлетӗп ҫам пек япаласене, парнелетӗп ачасене, мӑнуксене, йӑмӑка, тӑвансене ҫам пек. Эп килте пӗччен пурӑнап та мана ҫакӑнта килни питӗ пулӑшать. Килте мӗне каламалла, никампа та калаҫмасан чун тусӗ, вӑл ывӑнта ҫитет, ҫынпа калаҫсан чунӗ шӑлать. Мана питӗ, эп питӗ савӑнатӑп ҫакӑн пек хутшӑннӑшӑн, хутшӑнса ҫӳренӗшӗн. Мана хамӑр пӗрле ӗҫлекен хӗрарӑмсем пӑхса пынӑшӑн. Ӗҫчен хӗрарӑмсем район библиотекин ҫуртӗнче пуҫтарӑнаҫҫӗ. Вӗсене валли кунта ятарласа ал ӗҫне тума вӗрентекен литература ҫырӑнса илеҫҫӗ. Библиотекӑра тӑрӑшакан Светлана Гурьева унччен тутӑр тавра ҫыхма пӗлмен. Вӑл ҫак ӗҫе маҫтӑр-клуба ҫӳрекенсенчен вӗреннӗ. Пӗрремӗш уткӑна ҫыхатӑп. Крючокпа унччен шӑтӑкла чӑхса курман та.

Малалла спорт хыпарӗсем. Сывӑ пурнӑҫ йӗркине пӑхӑнакансем йӗлтӗрӗсене пуҫтарса хума васкамаҫҫӗ. Ҫуркуннене вӗсем йӗлтӗр йӗрӗ ҫинче кӗтсе илчӗҫ. Ӑмӑртӑва паллӑ спортсменсемпе танах ахаль ҫынсем те хутшӑнчӗҫ.
Йӗпе юр е ҫумӑр ҫуни хӑратмарӗ йӗлтӗрҫӗсене. Старта пилӗкҫӗр ытла ҫын тухрӗ. Министерствӑсемпе ведомствӑсен командисем чи йышлисем пулчӗҫ. Пушӑ пур вӑхӑт пулнӑ чухне яланах е йӗлтӗр ҫине, е спортзала кайма тӑрӑшатӑп. Ҫавӑнпа та паян пинпе пӗрле пӗтӗм коллектив, эп шутлап, что ҫураки тытнинчен пирӗн вӑй пухса, каран ҫуракине тухса хӑвӑрт пӗтермелле пултӑр. Старта пуҫлама хисеплӗ хӑнана Олимп чемпионне Владимир Воронкова шанчӗҫ. Владимира Чӑваш Енри Йӗлтӗр спорчӗ аталанни ӑмӑртусем нумай ирттерни савӑнтарать. Йӗркепе килӗшӳллӗн ӑмӑртӑва хутшӑнакансен виҫӗ тата пилӗк ҫухрӑмлӑ дистанцисене чупса тухмалла пулчӗ. Хӗрарӑмсенчен чи маттури, автозаправка станцийӗн операторӗ Анастасия Васильева пулчӗ. Вӑл Чӑваш Ен чемпионне Светлана Ишуткинӑна кая хӑварчӗ. Арҫынсенчен пилӗк ҫухрӑма чи малтан уҫӑ университет филиалӗн студенчӗ, биатлон енӗпе республика призерӗ Николай Федоров чупса тухрӗ. Мала тухайманнисем те пӑшӑрханмарӗҫ. Чи хаклӑ куна эпир куна килнӗшӗн сывлӑх валли ку мероприяти. Чӑваш Ен кӑларӑмвӗри Надежда Александрова, Вячеслав Ильин, Владимир Сергеев. Шупашкарта Чӑваш патшалӑх университечӗн спорт комплексӗнче ветерансем хушшинче мини-футбола выляссипе тӑххӑрмӗш турнир иртрӗ. Тупӑшу икӗ кун пычӗ. Унта регионти футбол ветеранӗсен пӗрлешӗвӗн кубокӗшӗн вун пӗр команда кӗрешрӗ. Хӗрех ҫултан иртнӗ футболист енчен тӑракан кашни команда чаплӑ кубока ҫӗнсе илессишӗн талпӑнса вылярӗ. Ӑмӑртӑва регионсем хушшинчи футбол ветеранӗсен ассоциацийӗн президенчӗ Юрий Краснов та хутшӑнчӗ. Виҫҫӗмӗш вырӑна тӗп хулари «Динамо» тухрӗ. Вӑл сталь командӑна иккӗн-оль шутпа ҫӗнтерчӗ. Кубокшӑн Шупашкарти Волгӑпа Ишлейри «Звезда» кӗрешрӗҫ. Дмитрий Володарский тапса кӗртнӗ пӗртен-пӗр гол Ишлейсене ҫӗнтерӳ парнелерӗ. «Волга» иккӗмӗш вырӑна тухрӗ. Турнирта чи лайӑх вылякан спортсмен Волгӑри Олег Ермаков пулчӗ. Ҫавӑн пекех Динамри Олег Кизнякова чи лайӑх вратарь тесе палӑртрӗҫ. Ҫӗнӗ хыпарсемпе сире паллаштарсах тӑрӑпӑр. Чипер юлӑр! Ҫанталӑкпа паллаштаратпӑр. Спонсорӗ Чуваш кредитпромбанк. Чӑваш гидрометцентртан пӗлтернӗ тӑрӑх, ҫитес республикӑра пӗлӗтле хушӑран уяр ҫанталӑк пулать. Вырӑн-вырӑнпа юр ҫукалать. Ҫил хӗвеланӑҫӗнчен ҫеккунтра сакӑр вун виҫӗ метр хӑвӑртлӑхпа вӗрет, кассӑн-кассӑн вӑйланать. Ҫӗрле республикӑра 0 градусран пуҫласа пилӗк градус таран, тӗп хулара виҫӗ пилӗк градус сивӗ. Ыран Чӑваш Енре 0 градусран пуҫласа пилӗк градуса ҫити, Шупашкарта пӗр-виҫӗ градус ӑшӑ.